Bala peningang, kitai betemu baru ba cherita ke sekali tu. Ingat kita cherita Ilam kemari. Ilam, Mayang enggau Simbut. Udah kita tembu ninga cherita sida tiga ai. Nyadi, cherita sida tiga nya kemari bedau ambis. Bisi tampung iya. Nyadi tu tampung cherita kemari. Nyadi ba cherita ke sekali tu aku enda nyebut nama simbut tang aku nyebut nama subang. Au sama menya tadi kita ke ninga cherita kemari nemu meh kita ila mayang enggau subang aba kenyah iya. Au. Nyadi, Aram, aku mai kitai mending ke bekeni tusun tampung cherita sida Ilam tu kemari. Nyadi ba tampung cherita kedua tu, sida nang udah mindah, ingat kita bala peningau ke nang sida kilat datai ngayau deh, mandu bala sida Memaluh, anak tuai Raja Memaluh nya ke dibunuh bansa Ukit. Sida inyu pulai ke menua kia meda bala dai mati magang rumah panjai angus nyu mindah sida tu tadi mindah begaga ke rumah pan nama semua empa pengalama nyu udah nyu mati mega kilat mati mega munan gesi mega mati nyadi ba cherita tu nyu tampung orang ke dudi. Au tang agi ba sama rumah panjai endur alai sida kilat ke ngentak ke baru suba. Ba dia cherita laban Ilam mayang enggau Simbut atau Simbut tu tukar ngagai Subang lagi laban sida iya tu enti bisi orang mati beranak dia deh sida iya tiga deka datai. Sida iya tiga deka datai lalu ngambi indu nya. Pulai enggau sida iya diau ba ni yen baik agi buka lubang gua kin dia nini manang idup sida baru da nya baru indu nya begulai diau enggau sida tiga ba kampung puang. Kenya ke cerita tu tadi. Nyadi bekeni ke kisah ba menua rumah panjai baru sida kilat tu. Ram. Aku mai kitai mending ke. Tu tampung iya. Au. Ari siti, sida iya serumah tekenyit. Ninga tu bini suntai tah mati ke deh wai. Nyadi bini suntai tu ke mati benung beranak. Mayuh darah iya pansut ke deh wai. Ngei ngetu ngetu ngetu ngetu darah. Bini suntai nya panjut tadi wai. Au laban ke kelia ukai baka ke diatu kai nya bisi sepital. Au nyadi mati metu dah bini suntai tadi. Anak nya idup iya mati. Sengaie ke orang meh tudah tuai semalam malam nya. Ko jerita lebuh sida ke nyengai. Kenyang bini seuntai tu tadi semalam malam nya sida serumah balat irau amai ati ke di wai. Nama ke buah irau amai ati laban bini niang bini seuntai tu majak nundi tauka dekumbai kitai ngeregau. Ambis meh utai dintu ngena petua diajar orang tuai agi meh niang bini seuntai nya ngaga ulah lebuh iya ke parai ditunga orang malam nya ke di wai. Kala kita ngoro nunga indu ku mati beranak ke duai, nemu kita ke ni asai iya enti iya nya ngachau ngerau nundi ngaga ulah ke duai. Au baka ni keninga bini suntai tu ngaga ulah ba ketung. Buk iya ke duai nyu mansang panjai sepanjai. Au minta ampun ku titih ketusi tulis orang tu. Aung tusu iya tadi nyu majak besai seperai chegit che chegit ke dei wai. Kukut iya nya tadi panjai sepanjai panjai sepanjai ye ke dei wai. Eii kukut kaki iya baka nya mega ke dei wai. Mata iya nya melut ke diri empu dilah iya nya nyelur ke dei wai. Aung nyu nyadi se nyadi nyadi se nyadi. Nyu enda ulih dipapal orang agi kukut nya tadi nyu ngena duku. Au agi meh kukut nya majak numbuh numbuh nyumbuk nyumbuk. Ambis penemu dek kena sida ke tuai manya ruai. Meda utai nya balat ngan nyadi nya. Au meda piak tadi tuai rumah madah kitai tu enda ulih ngibun tu kelalu lama pegila enda tau enda ditumbak ngai kia majak nyadi ke senyadi. Kenya ko nya tadi kedi wai au. Nama deka panda kitai jerita ari siti bangkai niang aaa niang bini suntai tu tadi tumbak kurang pagi nya pia mega ko jerita anak iya ke dada ke nya tadi wai taban kurang lari ngagi menua bukai au nama kebuah mai anak nya naban ngagi menua bukai ngaik iya. Ngundang rumah kiya ngerau-ngerau ngeregau rumah nya ngumbai anak bisi kiya. Enti iya nyium bau tubuh anak tadi selalu iya deka ngeregau ngachau kiya nya alai anak iya dibai ngagi menua bukai ambi iya nadai nyium bau tubuh anak dia iya lalu enda ngachau rumah nya agi. Ba kinya ke iya au. Nyadi sepengudah deh sebulan sida iya serumah bekau pengudah sida ke numba niang bini suntai nya tadi. Nya meh sida iya bepun baru keli wai begau ninga indu nya ba bak dan pun tapang. Ooh mih kira ari pukul enam lemai enam setengah ba kenya keli wai bala ne mia keli wai enggau orang ke tutuai. Semua nya petamet pintu bekaling alu magang nya keli wai. Lampu mega nadai tungkun ke ba ruai. Pama udah pukul enam udah mandi orang lalu pulai magang magang magang nadai duduk deruai baka kitai ngelama tu nadai. Pintu tutup magang magang pintu kaki lima tutup magang magang magang kadi wai tak nadai orang derumah laban nama laban sida iya bisi ninga munyi nyawa indu nyabak nyabak nyabak nyabak ba puchuk pun tapang din mua ari rumah sida iya. Nya. Ingat kita? Au. Sapa enda takut ke diwai semalam malam malam malam malam malam nyentuk ke pagi munyi nya nyabak din ke diwai. Au. Anang gi nya babi manuk ukui nadai memunyi. Mayau sema ku jaku ngai pansut ari bilik. Berantu nahar ke utai baka nya ke diwai. Ditambah ke mega enti maya tengah malam sida iya. Bisi ninga munyi nyawa indu antu nya. Au ngelingi rumah sida iya. Au betau kiba ba betau kanan ba atas perabung sida iya aja tadi. Bunyi nyabak nya didinga didinga ngelingi rumah semalam malam malam nya nya tadi weh. Bisi dengan empat hari pengudah nya tadi. Utai nya nyadi baka nya baka nya. Nyadi bisi siku apai tuai siku tu tadi. Au benama jali. Aki kitai jali tu tadi. Au enda ninga. Au kumbai kitai tu tebengal. Au laban kitai nya suba ke sigi nadai pengua bukai gawa numbang. Kumbai orang nebang. Au ari ari bujang indu ke tuai nebang pun ujung iya bengal. Tambah mega mata iya tadi enda buta. Tang menya mata iya kerabur. Ku mai ketai rabun kemaya hari diatu. Timpang meh pendiau tu udah tuai, iya ga bengal, iya ga rabun ke di wai. Nyadi, laban nadai orang enggau iya sebilik sereta kediri meh tudah tuai beridup bujung setak din, iya nya tadi beridup kediri. Enda nemu meh nadai meh orang madah bisi ke enda bini iya tu suba, bisi ke enda purih aki kitai jali nadai dipadahka ba dalam cherita tu. Tang. um nitihka jerita nyang ake jali tu lebuh maiow tai tu nyadi ia ba bilik kediri puting setak mua rili nadai maya ninga tu tadi nadai ninga orang ke begau ke inu andu ke nyabak ke pun tapang ia ina ninga laban agi tebengal nyadi demalam siti au dinga kita wai. Orang di rumah panjai ke diweh ngenggam semengat sekayu rumah panjai nya laban jani awai nyau ngekus baus munyi baru rumah din manu empekak begau ke diweh udok merung manjai manjai manjai nya ke diweh au ngelalai ke iku iya engke ilung belalai ba ruai nyadi deh tudah aki kitai jali tu suba baka selama iya baik iya lampu temagang ke ruai. duduk mun tudah tuai deruai tadi uhh nginsap mun tudah tuai nya tadi nadai peduli ku orang enda nemu orang ke nadai deruai bisi ke deruai enda nemu laban iya rabun tambah mega iya nya tadi bengal au nyadi orang bukai tau deruai dah temet pintu dalam bilik dingin nadai orang berani pasut ke deruai laban nama laban inu antu nya ngelingi ngelingi ngelingi rumah nya terebai nya idup deh. Nyadi aki kitai jali tu tadi ke duai nadai nemu teks takut duduk di ruai nginsap nama bala orang tu nadai duduk di ruai nadai munyi nadai keletik pihak aku aki kitai jali au am tembu menginsap nya tadi nyepi diri nadai ninga munyi nyawa orang nyangka nya orang nadai pansu ke ruai kuatir. Iya mih, kemi ke tanju. Udah kemi ke tanju lagi baru iya pulai tama ke bilik nindu ke diri. Sereta mih iya kemi ke tanju. Kitai mega nemu orang tuai suba kadi wai. Orang ke laki laki au aki aki kitai suba duduk ke mih au tumbuh te sila iya tanchut iya ari tisi nya au selit ke dia. Dia mih iya ke mih kita enda nemu. Ampit kita meda bala tetuai baka nya wai. Dudu ke mei ke dek awak reti si nya menyelit ke nya aku mei ke nya nya nemu kita deh kala kita meda deh wai. Nyok menya tadi ke deh orang tengah laman laban ke meda bisi mensia pansut ari ruai lalu dudok ba kaki lima bala indu antu tiga iku nya tadi ke deh wai ke ngelingi rumah penalung ngetu. Alu terebai ngagai aki kitai jali nya tadi sambil ketawa sentai ngelai merak nyabak ke di penama semuan ngemba aki kitai jali nya tadi. Tang meh aki kitai jali anang ke takut. engkeretik nguing enda meh tadi laban iya kena ninga baka ni pun antu ja ngeregau iya enti enda ninga tetap meh enggai nyadi baka nya ke nya tadi ke dek wai meda ake jali nang kebut sida iya tiga lalu begadai gadai gadai nunga ke jali betul bendar da ake jali tu tadi ngayan ke lenggu ugai iya au laban ke kemik dek wai udah sambil kami tadi dia lah ke jali tu tadi kenyit au nyepi langu gaya kaya mbuh rindu au hahaha mbuh rindu pelalu bejaku akai alai lama kami ngiga utai baka tu tu utai ti giga nya iya datai ngayan ke diri pia ku bala serindu wai au ka kaya murang meh langu ugai tu dah tuai enda kita nemu. Ketelu ken gama orang kinuh ke kitai meda. eh nyelap nya jari kita endo. Nama kita nak nemu malu megai utai kami lelaki. Nama kita nadai lelaki megi uchup aku. Piak ko uhh ketim nya aki kitai jali nepis jari uri endo. Nya pen lalu ngelalai ke lengu gaya. Teken nyin. diantu kulir nya tadi wai laban jali tu tadi ngelara sida iya munyi nya reti nya tadi aki jali tu enda takut ke sida iya udah nya aki jali tu beketu ga au madah baru kita ti ga anang ngachau aku ninga ti ilam subang mayang anan undi aku. ti kitak ka munuh, munuh meh. Nadai guna ke idup dunya tu. Pia ku aki jali. Nyadi sida iya hantu kulin te tekenyit kedi wai laban aki jali tu nemu nama sida iya tiga. Aa enda deh tebam ba. Tiga iku hantu kulir nya tadi laban nama sida iya betul bendar sebut aki jali nyemetak depan mua mata sida iya. Lama sida enda memunyi. Entu Kulir nanya iya, Baka ni ke iya nemu nama sida iya tiga baka nya? Meda ake jali tu tegenung mata tu pepeli tang tanya baru sampai ngelima kali sida iya tiga nanya tang ake jali tu tadi enda nyaut. Nya alai Mayang Madang Gilam nyangka ake jali nyangka ake nya bengal. Nya ina nyaut teko kitai. Uji. Sepuluh pending nya ngecak ke ninga ku mayang. Ila mban lalu nyepu pending ke jali. Aaa peda tai baka ke meh uras ake jali palu mending. Sereta iya mending dia deh ake eh kadi nama nya ila lalu nanya ake ku iya baka ni nuan tau nemu nama kami tiga. Ketemu aku. rambau kita ke pindah ari tu kita enda nemu nama kami tiga laban kami tiga lama udah mati tambah mega kepenudi iya rumah sida atut suba mati magang magang di bunuh kami nyadi rebak kita tu asai ku aku rebak sida laki kami kilat. Laki kami kilat suba mati, tang sebedau iya mati pulai ngayau ari menua Indun nyin suba, sida iya pindah berumah berumah baru. Nyadi nuan tu orang ke rebak dudi. Nya meh kami tu tekenyit bekenika nuan tu nemu nama kami tiga. Pia. Oi Lang. Nyadi, baka tu KY au. Lebuh ai ukai ne ingat kita deh sida kilat nya suba ke ngayau pulai ngayau meda rumah sida iya nyu nadai orang agi abis mati. Au tunu orang meh rumah tut meh suba ke deh wai rumah sida kilat tunu orang pindah sida kilat tu suba. ngiga menua alai sida berumah semak tebing ai. Nyadi ba tebing ai nya tadi bisi pun tapang. Au tuai rumah baru sida iya tu pengudah ke mati tuai rumah kilat suba nya ke betuai ke rumah laki niang inai suntai nya tadi. Au apai suntai tuai rumah. Bini tuan rumah nya ke mati ketusi ke aku keterubah tadi. Nyadi bini tuan rumah nya tadi yang dalam cerita tu bedau iya enggau sida Ilam tu ngachau orang. Enda nemu meh nama kebuah bedau. Tang sida Ilam tu nyu nitih ngagi rumah sida nya kiya. Enda nemu nama kebuah nyadi baka tu. Sida Ilam mayang enggau Subang tu. ngagi rumah sida apai suntai kia laban bini suntai eh laban niang indai suntai tu mati mati beranak betul sida iya tiga tu deka ngambi niang indai suntai tu bebakih bekaling enggau sida iya tiga laban enti indu mati ngandung mati beranak sigi temu kini penunga sigi nyadi antu kulir au nemu kitak keni betusun tusun uhh. Aku nusun kari pun nya tadi, nya meh kebuah sida iya tiga tu datai kiat lalu nganti niang inai suntai tu bebali abis abis abis nyadi antu kulir diadu ke ini manang. Ingat kita ini manang anak iya ra maung ke ngangkat ke bangkai sida iya tiga ke mati tegali ba kerangan ngagai atas bukit anya iya nganti ini manang nya ngidup ke niang inai suntai nya baru nyadi antu kulir. Baka nya. Seraya ke nganti nya tadi, sida Ilam tu ngeregau. Tang kitai enda nemu nama kebuah sida iya ngeregau rumah nya tadi. Au, kena ke cherita nya tadi nyadi aki jali tu nemu cherita sida iya tiga tu laban orang ke pindah suba betusi betusi betusi ke nya. Au, kita akan nemu baka ni sut aki jali. Ba ke tu aku nusi ka kitai. Nyadi ko aki jali kitai tu nyaut. Endo ba ke tu kebuah serta alai aku nemu nama kita tiga. Laban orang ke tuai-tuai ke mai kami pindah ke tu suba suah serta selalu besebut ke nama kita. Nya alai aku tu tadi. Pemuas ke ninga orang betusi kita tiga tu chukup iya indu pemadu bajik semua pengawa ba rumah tanah temu kita magang magang. Aku selalu aku berunding ngicha ka aku ulih jadi enggau indu baka kita tiga. Nak ngira kita nyandu kita nya mensia enti ka jadi enggau aku jadi meh. Rebak aku kedudi tu cerita kita tiga meruan ditusi didinga kami. Kita tiga pemadu bajik ba dunya kitai kemaya hari diatu. Nya mah aku tadi nemu enti bisi tiga iku indu antu kulir sigi nadai orang bukai laban kita tiga indu keterubah nyadi antu kulir ba menua kitai tu. Pia ku aki jali wai madah agi ilam mayang subang nya tadi. Au pengudah ninga nya tadi ilam mayang subang lama sida iya tiga enda bemunyi wai. Nya meh aku tu tadi madah enti kita tiga ka munuh aku diatu bunuh meh. Au ti kita ke ngambi lenga ugai ku ambi aku tu. Nadai orang siku-iku enggau beridup, nadai orang nupi, nadai orang emparu pen nama semua nadai ga guna aku idup da dunya tu ti kita ka munuh aku tu meh maya iya. Ku ake Jali. Au entu dah tuai nyu enggai idup agi tu dah tuai. Au ninga nya pia tadi nyu kasih ke sida iya tiga tadi. Aung. Ninga ke jali, nyu minta dari empu di bunuh laban ke nadai orang enggau seridup begulai sejalai penama semua. Ilam penalu bejaku. Enti pia aki. Ketu. Aku nyepu mata non awak mata non terang, ku Ilam. Adan ada sepu Ilam ke dek wai. Mata niang aki jali kitai suba. Nya meh agi jali ke talang sia ke dia wai nyun nadai rabun agi baka nginang ngelama tu. Ila madah giga di paku tiga iti tanchum ti ba pala kami tiga ambi kami tiga nyadi men sia. Pia ku Ilam, meda nya pia tadi. Aki Jali pan lalu angkat ke bilik. Penjut baru mai tegiku paku. Iya pan lalu nitihka utai ke padah ke ilam. Achuk iya ba paku nya tadi. Ba pala sida iya tiga ba ubun aji sida iya tiga dinga tau nyerauh. Sida iya tiga nyabak ke diwai lalu luput. Pengudah ke luput entadi dia meh tubuh sida tiga enggau mua dep bebali bebali bebali ari nyadi antu lalu nyadi indu amai amai. Pemajik sida iya tiga sigi nadai berubah baka nya pemajik sida Ilam Subang enggau Mayang tu suba sebedau jadi enggau sida kilat baka nya meh pemajik sida iya tiga lebuh sida ika nyadi mensia baru. Tang sida iya tiga nadai jantung ingat kita. Laban sida iya tiga suba ba cherita ke dulu kena bala sida mati kaya watut engka masong sida iya. Au sida tiga penu ngerejang dada diri ngena lungah mit nya ke ngujung jantung sida iya jai. Taja pia, sida iya tiga ulih idup nyadi mensia tang enda lama. Aaa kena iya. Nama deh nyentuk sehari nya sida iya serumah badu agi dikachau indu Antu Kok Ler. Nyadi, ba kenang jerita tuai, keterubah kitai Iban bebini tiga iya nya aki kitai Jali. Au nemu kita nya sida iya tiga nya tadi alu jadi enggau aki kitai Jali nya laban ngenang sebana tulah tuai nyuka minta bunuh laban arai orang enggau sekolah sejalai nyadi udah sepu pending enda bengal mata iya enda rabun. Sida iya tiga pen alu jadi enggau aki jali baka nya. Nama deh serumah meh sida iya. Orang serumah nya tadi au nadai ga entu meh jaku laban sida iya serumah tadi enda nemu nama randau sida iya. Sapa ti iku nya enda sida iya nemu laban orang ke rebak sida aaa niang aki jali tu enggau niang sida tuan rumah Suntain tadi orang rebak baru. Nya alai sida enda nemu baka ni gamal sida Ilam sida Subang sida Mayang tu. Au rebak ke penudi orang ngingat gamal tadi nya rebak sida laki empu sida kilat ke nya. Au nama deh sema ku jaku penda ke jerita nyau belaki bebini nyau beranak meh sida nya tadi. Au. Chukup dibulan anak udah besai meh magang dia disida iya tiga madah nya agi jali madah agi anak sedia minta nganjung sida iya ngagi tengah kampung puang lalu ngasuh bala anak enggau laki iya nyabut paku ba pala sida iya tiga empu laban nama laban chukup alai sida iya nyadi mensia laban ini manang. Udah ngasuh sida iya pulai baru kata bukit kin. Ngai nenggai sida iya tiga mesti badu nyadi mensia baka nya ka nya tadi. Ngai meh bala anak sida tadi wai. Ngai meh aaa laki sida iya aaa jalin tadi wai. Au nyu nyabak bala anak ngai tinggal ke sida iya tiga ngai tinggal ke indai meh nya tadi kasih ke ni kami idup nadi indai. Baka nya meh nya tadi wai. Nyadi sida iya tiga tu tadi. kebuah deka nyadi bini niang aki kita jali laban kasih ka aki jali kita tu aung nyanggup diri nyadi bini iya laban iya kenyuh nadai pur iya pengudah bisi pur iya baru serai tiga mulai diri nyadi antu kulir nya tadi nama ba tengah kampung puang beberapa Masih daya anak besium mekuyu kening nya tadi beberap enggau laki iya empu au pengudah nya tadi paku ke bepala sida iya tiga nya tadi pan dichabut laki iya empu tau dikumbai kitai aki jali tu tadi. Nya ba en bala anak nagang apai ngentun jari iya anang nyabut paku nya tang kati ku enggau enti enda dentun enda chabut. lebih ari ini manang ngangau enggai ke sida iya tiga mali ti empu nyadi kulir munuh anak sida iya empu enggau laki kengau sida begulai sebedau te nya nyadi manah nyebut nya dulu ke nya ku atur nya tadi nama ari sinu man me tudah aki kita jali tak sida iya tiga meh begulai Kiba kanan bumai betaun aup ke nya tadi pindah kin pindah kitu ke nya ke nya tadi ke diwai. Nyadi pesan sida Ilam tu nyema pila lusa enti bisi antu kulir ka ngachau rumah sedia ngachau sida ba dalam kampung puang sebut aja nama sida iya tiga dia antu kulir deka takut laban sida iya tiga nya meh keterubah nyadi antu kulir lalu orang bukai enda berani ke sida iya tiga. Pengudah sida iya tiga mati nya baru mayuh orang mati ngandung, mati beranak, mati ngandung, mati beranak nyadi antu kulir magang magang magang. Siku nya tadi, siku nya tadi niang ngini suntai ke mati beranak ku aku tadi nya iya. Au ninggalka pesan meh tudah ilam tadi kena ngelaika bala uchu ambu iya dia sida iya tiga mekat enda nyadi semua purih pantih anak iya enda tau mandi ai ujan terutu atap lebuh maya tumu pagi. Au. Ngichak semengat sida iya enda dikachau bala entu kulir ke jemah ila peka nya ke pekat nya tadi. Nemang, pengudah sida tiga ke bejaku nya tadi lesap ayas midang lalang nadai ditemu agi ba kampung puang nya. Takah bela-bela setaun dia deh. Aki kitai Jali pan dambi Petara pulai tau kumbai kitai mati. Au. Lebuh maya malam niang Jali disengai sida ba rumah. Sida serumah bisi ninga orang nyaba ba pun tapang. Tang sida serumah enda takut laban sida serumah nemu nya meh bini niang Aki Jali tiga iku nya tadi ke mayang Subang enggau Ilam. Sida iya datai. Tang sida nulih nyadi mensia, sida iya nyadi antu. Tang sida iya mina meda, nengkila ari puchuk pun tapang. Nya ba meh sida iya tiga tadi. Au, tang orang serumah enda takut. Tang niang aki jali tu suba keru semengat wai, ku sida iya nusih nadai ngachau. Dia deh anak ke tuai jali tu, au, pansut ke tandu. Nyadi anak tuai jali tu suba. Ke benama laga. Laga tu pan lalu ngangau kinak iya ari tandu nya. Dia meh sida iya tiga pan lalu terebai ngayan kediri ba kaki lima. Nyadi orang ke ba ruai nya bela ngai merening laban takut. Nyadi anak iya empu ku nama laga enda takut laban nemu nya indai. Nyeruga meh mua sida iya tiga ngayan kediri ngagai. anak ke benama laga ke tuai. Nyadi anak ke benama laga ke tuai tu suba nya ke diada ke ilam. Au ilam tu ke ngada ke anak ke tuai ke benama laga. Maya betemu enggau laga mua sida tiga bebali nyadi mua ke mensia. Bejek amai ke dih wai. Indai dini kami ngubur ke apai tu. Dini kami numba ke apai tu indai. Nyun nya penemudi aku tu indai. Sekali ke nya. tumbak ba pendam kitai besai din tau sekali ke nya tumbak ba dini pia ko laga nyadi indai iya madah baka tu apai kita jang tumbak ke nuan ba endur kepenudi kitai betemu dalam kampung puang ingat lebuh maya kitai ke beserara suba niang apai nuan nyabut Paku ari pala kami. Ba dia numbak kia. Ambi kami tiga ulih ngabas semengat iya kia. Pia ku Ilam wai. Au ninga nya tadi laga pan lalu madah ke tuan rumah. Mai nya ngapai iya numba ngagai endur ke tepadah kina iya. Nyadi nyentuk ke diatu menua tu agi kampung Maliu ai, kampung Puang. Laban ne menua tu suba digaga tiga indu antu Kulir, Mayang, Subang enggau Ilam. Au ti nguan kubur niang laki sida iya ke benama Aki Jali ke nya. Pia mega, ba semak menua nya mega, nyamai mega sida iya tiga, Ilam, Mayang enggau Subang, ngabas endur pemati laki sida ke benama Kilat, nama Gesi, nama Munan au ba semak Gua Remaung. Ingat kita nya dia ku madah ari nya neh, dini endur laki sida tiga tu ke mati suba duai. Ngabas skin ngabas kitu sama-sama dijaga sama-sama diabas nya meh menua nya mali. Mali nama agi dijaga sida iya. Enti jai burung salah mimpi kia sigi mati. Au ukai mati keti manya alah alah tu indi nemu sida tiga ba bali nyadi indu bajik nitih lagi alu mati tesat menua kampung. Baka nya ke cerita nya wai. Tusun ke kepenudi cerita sida ilam subang aaa mayang kilat gesi munan enggau aki kitai jali enggau anak iya ke benama laga tai tuai rumah suntai tuai rumah pai suntai tuai rumah inah suntai enggau ini aaa nemu kitai ini manang nya baka nyau enggau mati kayu Datuk nya tadi cerita saya ambis naka tu. Nya alai, serita ila mun kitai lengka ka ku naka tu abis ba ditu. Ba cherita baru kitai ila, aku nusi ka kitai siti cherita bukai. Au, bala peninga, minta ampun ti bisi salah jaku, salah sebut, salah leka, anang anu sigi baka kitai becherita. Berandau ati diri, betusi enggau pangan diri baka nya. Nyadi, nya aja ari aku nya Bujang Ripper enggau Libau, Bujang Pegari tauka Tan Sri Tun Raja. Siga semak selalu. Keep support this channel. Terima kasih semua dah mening cherita tu. Betemu kitai ba endur ke bukai. Au. Bye bye.